Рим Тинчурин театрын яратучылар, сәхнә арты рубрикасы кысаларында бездә бүген кунакта театрыбызның яраткан артисты, халкыбызның күренекле артисты Сәлим Мифтахов. Хәерле көн, Сәлим абый, ничек хәлләрегез? Хәерле көн, бик әйбәт, бик әйбәт. Сәлим э, Мифтахов, Әйе. сез 40, 47 елда Украинаның Полтава шәһәрендә тугансыз. Әйе.

Сез башкарган әҗәл әйтмешли калганы менә монда. Шунда, шуннан башлыйк әле. Сез ничек әҗәл ролен уйнадыгыз ул? Ул бик былай булды.
Әҗәл э, спектакле чыкты, премьерасы булды име? Шуның премьерасы булганнан соң икенче көндә үк миңа Марсель әйтте, менә сиңа роль әзерлә. Нәрсә әзерлә? Артистлар бетмәсә ни инде, үз эшләрендә дигәндәй. Без Шәүкәт абый белән икәү менеп киттек тә өскә тегендә э, пристройга име? И пристройда хәзер ни инде икәү бергә э, Шәүкәт абый әйтә, менә монда былайрак, былайрак, тегеләйрәк, былайрак. Өч мәртәбә шулай әйләнеп чыктык без аның белән. И шуннан мине уйнатты Марсель абый. Уйнады хәзер ди всё. Ярый уйнадым инде, үземчә уйнадым. Марсель абый менә кереп мине сүкте. Болай уйныйлармыни, тегеләй, болай, тегеләй. Туфан абый тегене тотып тора име, шаулама, шаулама, шаулама. Менә дигән булып чыкты. Ярар. Шуннан бер-ике спектакльдән соң Марсель абый керде. Ярый, молодец, молодец, әйбәт, әйбәт, молодец. Шул Шәүкәт абый әйтә, беркемне дә тыңлама, менә дигән уйныйсың, тыңлама. И шуннан соң Шәүкәт абый белән без бу спектакльне Әйбәт кенә итеп уйный башладык, дидем Шәүкәт абый. Өйрәт инде, нәрсә кирәк, ничегрәк яраклашырга. Син, ди, миңа кара, яме? Менә миңа кара. Миндә нинди реакция була, шуңа җавап бир син. Шуңа җавап таба алсаң, менә дигән килә дә чыга. Имеш, Шәүкәт абыйдан өйрәндем шулай. Партнер булырга өйрәндем Шәүкәт абыйдан. Ягъни актер осталыгы инде. Әй, актер осталыгына өйрәндем Шәүкәт абыйдан. Менә шулай. Ул мине шулай өйрәтте. Менә шуннан уйнап киттем инде Әҗән роленнән. Димәк, э, хәзерге вакытта Кәрим Тинчурин театры урнашкан Тинчурин театры бинасы сезнең инде туган йортыгыз булып чыга бит инде. Әйе, 12 ел эшләдем мин бу театрда, бу бинада 12 ел. Аннан соң киттем.
филармониягә.
Сәлим абый, искә алыйк әле, Камал театры урнашканда нәрсәләр урнашкан иде монда, ничегрәк иде менә? Анда ничек дип әйтергә кирәк, анда бик күп ниләре инде. Анда кыс, монда ясалган, теге бүлеп куйганда ясаганнар, тегеләй әйткәннәр, болай әйткәннәр. Бик күп бүлмәләр янда, котчакыш күп бүлмә. Аннан соң безнең грим бүлмәләре хәзер э, болай түгел иде. Менә ул вакытта бик әйбәт иде алар. Анда дүртәр кешелек иде, э, бүлмәләр иде, грим бүлмәләр, дүртәр кешелек. Анда картлар килеп утыралар, өлкән артистлар име, шахмат уйнап утыралар иде, шашка уйнап утыралар иде шунда килеп. Эшләре булмаса да шунда киләләр иде алар. Ә хәзер менә безнең бит инде, э, кызганычка каршы, Грим бүлмәсе, зур грим бүлмәсе, ләкин артистлар да күп безнең. Сыеп бетмибез дисәк тә була. Менә шулай. Безгә ничектер кирәк хәзер менә ишек алдына бер салдырсалар иде, бер бина салдырсалар иде. Ул вакытта менә күп биналар, безнең күп бүлмәләр Бушар иде. Менә ул вакытта безгә җиңел булыр иде, әлбәттә. Аңлашылды.
Сәлим абый, ә менә 2005 э, нче елда яңадан шушы театрга кайтуыгыз, Тинчурин театрына кайтуыгыз, нинди хисләр кичердегез яңадан шушы театр ишегеннән килеп кергәндә? Камалга дип кердегезме, Тинчуринга дип кердегезме? Мин менә менә шул ягы гаҗәп булды, менә шул ягыймә. Килеп кердем мин, Ничектер бу бер дә камалга нит камал түгел бу бөтенләй. Яңа театр инде.
Әйтерсең, мин бу театрда уйнамаганмын, бөтенләй бу сәхнәдә. Шаккаттым менә мин. Анда бу теге чатка барып карыйм, бу чатка сәхнәне әйләнеп чыгып карыйм, итеп карыйм тегендә. Акустика шул ук. Ә ләкин юк. Алар үзләре белән алып киткәннәр бөтенесен. Ничек алып киткәннәр, белмим мин. Минем театрның җанын алып киткәннәр үзләре белән. Мин килеп кердем бөтенләй башка театрга. Бөтенләй башка. Һәм бу театрга яраклашырга туры килде миңа. Ә Тинчурин театрын сез кыска гына әйтеп әйткәндә ничек аны бәяләр идегез? Тинчурин театры бик әйбәт артистлар Тинчурин театрында.
Көчле состав, әйе. Көчле состав. Аларда, мәсәлән, режиссер була икән, әйбәт режиссер име, алар уйнаячаклар любой рольне, трагедиясендә, комедиясендә, бөтен рольләр уйнаячаклар. Һәм алар тиз отып алалар. Менә хәзер күп вакытта менә төрле режиссерлар булды, былтыр эшләгәндә, мәсәлән, күп режиссерлар күнекмәгән, теге элек кичә эшләргә инде, менә безнең артистлар күнеккәнчә әйме, эш күнек. Алар әйтәләр дә, так, менә болай, болай, болай, бетте, китте шуның белән, и утыралар залда көтеп, нәрсә эшләрләр икән болар дип. Шуңа күрә безнең артистлар үзләре ерып чыгалар иде. Үзләренә үзләре образ табып, нитеп, үзләре менә былтыр булган спектакльләрдә име, безнең артистлар үзләре эшләделәр. Менә шулай. Менә мәсәлән, яхшы режиссер булган дигәннән, өч аршын җирне Тинчурин театры ничек яхшы иттереп куйды? Искиткеч.
Менә ул чын режиссер. Чын режиссер ул. Ул өч аршын җирне без инде Камалда чагындук Марсел абый куярга җыенган иде, ләкин аны рөхсәт итмәделәр куярга ул вакытта. Менә хәзер инде мин бик сөендем, мин ләккәч. Нигә ул өч аршын җиргә ләккәч, мин бит егетнең героеның әтисен уйнадым. Әй, карамаган сездер. Мин карый алмадым. Карый алмадым, әйме? Мен анда әтисен уйнадым, мин бик сөендем, мин бик сөендем уйнаганга. Аяз абыйның бит нинде мин э, ефәк баулы бул бул шунда уйнадым бит мин. Менә аны караганым бар.
Әйме, менә анда.
Исламия Махмутова.
Әйе, без ике уйнадык, без ике уйнадык, әйе, әйе, шулай.
Сәлим абый, Тинчурин театрында булган спектакльләрдән кайсыларын сагынып искә аласыз? Менә ефәк баулы булбул кош, мәсәлән. Ефәк баулы булбул кош, аннан соң, мәсәлән, американ. Без аны бик ярата идек. Американны ни өчен аны репертуардан төшерделәр, һичбер дә аңлый алмадык. Аңлый алмадык. Ә Сөембикә ханбикә? Сөембикә ханбикә. Сез бит анда Кол Шәриф.
Ие, Кол Шәриф.
Но ләкин ул ничектер тулыканлы була алмады, дөресен әйтергә кирәк. Аны бик э, сагынып искә алмыйм мин, дөресен әйтергә кирәк. Аннан соң булды, анда ниләр булды, мәсәлән, мин Колгалине уйнадым, мәсәлән, име? Колгалине. Фәрхат Ширин бит әле нәрсә Фәрхат Ширин. Әйе, Колгалине уйнадым мин анда. Анда мин теге иске шигырьләрдән шигырьләр укыдым мин анда. Колгали булып киенеп, шул Колгали шигырьләрен укыдым инде мин анда. Мәсәлән, мин аны сагынам. Аннан соң тагын бар анда Харискә төшерү генә кыен нинди спектакльләр. Бар иде, мәсәлән, э, Бәйрәм белән кызлар бар иде, мә. Ул гаҗәеп спектакль иде. Халык аны үлеп ярата иде. Нишләп аны төшерделәр, белмим мин. Аннан соң менә соңгы вакытта, мәсәлән, э, без уйнадык э, ни турында спектакль
Ярар, ансын искә төшерербез алга таба. Хөрмәтле тамашачылар, без сәхнә арты рубрикасы астында театрның артисты Сәлим Мифтахов белән әңгәмә корабыз. Безне карагыз. Һәм без киләсе соравыбыз безнең Сәлим абый, сез 47 елның 2 февралендә Украинаның Полтава шәһәрендә тугансыз. Ничек ул булачак татар артисты Украинада туды? Мин инде аңлыйм, Урта Азиядә туган артистларны беләм, Астрахань якларында туган артистларны беләм, ә сез менә Украинаның үзеннән. Ул болай.
Минем әни башта Ленинградта эшләгән. Аннан соң ул эшләгән заводны тотканнар да күчергәннәр Полтава шәһәренә. Ул шул завод белән анда күчеп киткән. Менә шуннан ул анда калган инде. Менә шуннан килеп чыккан ул. Мин туганмын, мин тугач ук мине әни алып кайтып киткән. Нигә Буа районы Толымбай дигән авылга. Мин анда туганмын гына мин анда. Ә минем үсүем, тәрбияләнүем минем Толымбайда булды. Сез Толымбайда үстегез, тәрбияләндегез инде. Толымбайда үстем, Толымбайда тәрбияләндем мин әйе. Шулай. Анда минем туганнарым, абыйларым, күбесе юк инде хәер кызганыча каршы. Менә күпләр белә микән аны, белми микән? Сезнең бит э, Сәлим Мифтахов ул псевдоним гына. Юк, мине Сәлим җан дип миңа мулла исем кушкан. Кайткач, тегеннән кайткач. Әйе. Ә тегендә минем әни бик каты чирләгән мин тугач инде. Аның подругалары барганнар да, Александр дип яздырып кайтканнар да. Саша. Александр Григорьевич.
Ә, Григорьевич, әйе.
Саша, Саша тегендә. Григорьевич дип яздырып кайтканнар. И шул китте инде. Ничектер мин бала вакытта әниен алыштырмаган инде, башына килмәгән микән инде. Аннан соң өлкәнәйгәч мин инде теге документлар бик күп булды бит инде. Яны оныттым бөтенләй. Ә инде минем болай псевдоним буларак та инде сәхнәдә Сәлим Мифтахов инде мин. Гомер бакый шулай.
Гомер бакый Сәлим Мифтахов, әнидә авылда Сәлимҗан булып йөрдем мин. Менә шул. Димәк, сез әле Сәлимҗан. Сәлимҗан, әйе. Сәлим абый, Айса менә шундый сорау. Сез бит әле 67-нче елда ук диңгез теат диңгез флоты театрында уйнап киткәнсез. Менә ул ничек булды ул? Дөрес, ул болай булды. Мин хәзер флотка мине хезмәттәгә алдылар. Хәзер хезмәттәр калгач, башта подводный лодка төшерделәр дә, күрсәттеләр, тегеләй болай мин анда хезмәттәргә тиеш идем. Минем котым чыкты, әйтәм, анда инде ут сүнсә, мин монда үләм хәзер. Чыктым да әйттем инде үзем начальнигә катыгында, әйтәм, мин үләм монда, мин әйтәм, булмый. И мине мин бит инде эш курс бетереп киткән идем мин. И шуннан мине күчерделәр Яр кырыена. Яр кырыена күчерделәр, анда клуб бар, анда ни, бөтенесе бар иде. Анда бар инде подводникларның юл итә торган ниләре бар иде, санаторийлары бар иде. Мин шул клубта начальник клубы булып хезмәт иттем. Просто миңа Зав клуб. Әйе, зав клуб булып хезмәт иттем менә шунда. Шуннан мин әзерләдем концерт, бәйрәмгә әзерләдем. Анда бала чагаларны катнаштырдым, бөтенесен катнаштырдым. Ул бер пәрдәлек спектакль куйдым, тегендә куйдым. И ул шундый әйбәт килеп чыккан, күрәсең. Бу рус телендә иде?
Рус телендә әйбәт килеп чыккан, күрәсең. И шуннан комиссия кураганнан соң беренче урынны бирделәр. Миңа бирделәр беренче урынны. Шуннан соң ни иде? Как раз Мурманский театрының э, директоры монда иде, комиссияда иде. Хәзер мине чакырып алды, сөйләште. Син кем, ничек, каян тегеләй болай? Мин аңа сөйләп бирдем бөтенесен дә. Театрда эшләргә телисеңме теге? Әйттем, әлбәттә телим. Ярый. приказ көт. И шуннан килде приказ, мине күчерделәр Мурманскийның, ул ни инде ул, хәрби театр, военный театр име Мурманскийның. Но анда бит артистлар да бөтенесе гражданскийлар име, шунда күчерделәр мине. Менә мин анда хезмәт иттем, бер ел хезмәт иттем мин анда. Бер ролем минем бар иде, центральный роль, Баштан алып ахырга кадәр калганнары кушать поданы дигәндә керәле чыгал гына дигәндә ну барыбер минем сөенечемне кая куярга белмәдем мин ул театрга күчкәч дигәндә кая урындыкларда йоклап йөрдем башта әйме тегеләй болай миңа барыбер иде кая йокласам да нәрсә ашасам да ләкин мин бәхетле бу театрда тем более рус театрында русча уйнадым бит әйме миңа берсе әйтмәде Режиссер да әйтмәде, син татар бит дип әйтмәде. Мин Александр Григорьевич булгач тегендә, мине Хахул дип уйладылар күрәсең, тегендә украинец дип уйладылар тегендә. Фамилияне Мифтахов дип йөриләр. Мифтахов Александр Григорьевич. Бетте китте шуның белән. Менә шулай итеп, әле бер ел хезмәт иткәннән соң Мин кайтырга теләдем, укып бетерергә театр училищесына, Марсель абыйга. Марсель абыйда укып бетерсәң, мин беләм, академия театрына эләгәсемне белә идем мин. Шуннан соң мин хат яздым Марсель абыйга. Марсель абыйм әйтәм, менә шулай, шулай, шундый хәл. Минем сезгә кайтасым килә дигәндә. Кайт, мин сине кабул итәрмен, диде. Ярар. Хәзер шуннан бит инде мине беркем җибәрми. Шуннан 70 нче елда сез театр училищесына кайттыгыз инде яңадан. 70-тә бетердем мин. Ә, бетердегез. И шуннан соң мин э, театр училищесы директорына хат язып, ул хатны ул язганда ним әйтәм, кайтасым килә, укып бетерергә әйтәм, ярдәм итегез дип. Ул хат язган, мені э, кирәк ул безгә, шундый шундый тегеләй былай, театр училищесы татар группасы берничә еллап бергә нәмәрдә башла дип язган, Министерство культурага барган, печать суктырган, җибәргән. И мине адмирал Лобов Шул хат буенча мине җибәрде, мин өч ел хезмәт итәргә тиеш идем. Ике айдан мин кайтып килдем театр училищесына Казанга. Укып бетердем театр училищесын, Марсель абый мине үзенә алды. Бу инде 70 ел. 70 ел, әйе, 70 ел. Бер шул елны ук без киттек Мәскәүгә гастрольга. Ой, аны сөйләп аңлатып булмый инде. Без Мәскәүдә. Шаккаткыч, андагы кабул итү, тамашачының кабул итү әйтеп аңлатып булмый торган. Менә шуннан китте инде минем хезмәт. Китте. Шулай иттереп сез 70-82 елларда Камал театры артисты, Камал Академия театры. театры артисты. Әйе, Шул елларда уйнаган рольләрегезне санап китәбезме, әллә үзегез искә аласызмы? Мин хәр бөтенләй искә алып та бетерә алмам, наверное. Э, ну, теләсәгез инде санап китегез. Ну, мәсәлән, шулай да.
Әни килде дә Альфред. Альфред уйнадым, әйе. Әйе, Зәңгәршәлдә Галәви, Агыйделдә Низами. Низами, әйе.
Менә ул Низами роле бик уңышлы булды, ул бик уңышлы булды, әйе. Әйе, талак талак, Талак талак инде ул минем, ул супер роль булды ул талак талак. Менә шул рольне уйнаганнан соң миңа әйттеләр, сиңа оперетта да эшләргә кирәк диделәр миңа шул уйнаганнан соң. Ул шул кадәр әйбәт барды ул спектакль, искиткеч. Без данда очып кына йөри торган идек менә яшь вакыт бит. Очып кына буквально. Хәтта мин өстә безнең анда арка бар иде, шундый арка име, һәм шуның аша кереп чыгып йөри торган идек тегендә име. И шунда бер әнә шунда рәшәткәләр бар өстә име. Шул рәшәткә аша мин сикереп төшә идем идәнгә тегендә. Котлары чыга иде, зритель, итәләр име. Сикереп торып йөгереп бара идем тамашачылар каршына тегендә. Шуннан йөгереп тагын кире менә идем өскә тегендә. Менә ул минем иң яраткан спектаклем булгандыр. наверное. Ә шулай да сезнең ябырылуда Леонов әсәре буенча Кокорышкин ролен бик зурлап искә алганнарын ишеткәнем бар. Әй, әй, әй, әй, ул ни булды? Мин картны уйнадым анда, үзем яшь булсам да картны уйнадым. Ничә яшьтә инде бу сезнең?
Ничек? 30 яшьләрдәдер инде. Юктыр, иртәрәктер әле, 22, бер 20. алты яшьләрендә булган. Егерме алты яшьтә сез җитмеш биш яшьлек картны уйнадым әй картны. Ул бетәшкән карт инде, бөтенләй бетәшкән карт инде дигәндә уйнарга тиеш идем. Ну башта инде беркем дә ышанмаган иде минем монда уйный аласына, әлбәттә уйный аласына. Ләкин менә шулай кем ярдәм иткәндер, белмим, инде тегендә дуслар да ярдәм итте, тегеләй, былай, тегеләй, кием сайларга да, нитәргә дә, грим салырга да, тегендә Шамил бар иде мәрхүм, үлде инде ул Шамил. Шул Шамил миңа ярдәм итте грим салырга дигәндә. Хәзер ярар. И шул спектакльнең сдачасын монда уйнаганда бер генә үзебезнең артистта мине танымаган. Менә шулай. Дөлле сабый Э, местком председателе ул вакытта Дилүс Ильясов әйтә икән, карале, нинди яңа артист алдыгыз, нишләп мин белмим, аны мин белергә тиеш бит, дип әйтте, местком председателе бит инде. Шуннан соң инде соңыннан шаккатты бөтенесе. Менә уйнап чыктым. Марсел абый ышанды шуңа. Марсел абый әйткән, уйнаячак ул аны. Уйнаячак. Ул мине бит инде үзенең не укучысы буларак мине бик яхшы белә иде ул Марсель абый. Вот, уйнадым. Чыннан да менә дигән иттереп килеп чыкты ул спектакль. Менә шул спектакльдан соң Марсель абыйның әтисе миңа Хәким Сәлимҗанов инде. Әй Хәким абый, миңа ни бүләк итте? Спортивный костюм бүләк итте. Ул заманнарда әле юк иде, кыен иде ул. Ул сезнең рольне ошатып инде.
Ошатып кынамы соң, улым, син мине, минем ышанычымны акладың, диде ул миңа, Хәким абый. Ул бит безне укытырга йөри иде, училищега. И шуннан соң хәзер ярый киеп кердем театрга инде. Ул вакытта театрның ишек алдында тора идем, монда музей, музейный инде, хәзерге музейда тора идем. Хәзер ярый килеп кердем, Марсель абый әйтә, Коры шәйбәт булган, коры каян алдың син моны? Битем Хаким абый бүләк итте. Кит әле, аның бит үз гомерендә беркемгә дә бер нәрсә бүләк иткәне юк, ди Марсель абый әйтә. Битем менә миңа бүләк итте. Битем шул роль өчен бүләк итте. Шаккатты Марсель абый. Менә шулай. Вот әйбәт килеп чыкты. Менә шулай килеп чыкты ул роль. Искиткеч килеп чыкты. Аннары сезнең моңлы бер җырда палач образы. Палач әйе.
Без ул палач образын Шәүкәт абый белән икәү уйнадык. партнер буларак түгел, әни буларак инде. Ул былай, башта ул Шәүкәт абыйга бирелде дә тегендә, бирелде дә, аннан соң э, ни ди, караль ди, менә ни бар, уйныйсыңмы, миңа әйтә Марсель абый. Бит уйныйм, конечно. Достойный роль, чыннан да, достойный, характерная роль. Уйныйм, әйтәм, ярый, давай, репетируй. Репетируй иттем дә, берничә, караль, давай, кирәкми. Син монда бөтен рольләрен дә уйный аласың, кирәкми, Шәүкәтне без әзерлибез нигә? Анда нидер югары ни итәргә инде бер нәрсәгәдер әзерлибез Бүләккә. Әй, бүләккә әзерлибез Шәүкәтне. Шуңа күрә моны ни ул гына уйнасын. Ярыймы әйтәм? Ә мин дурак түгел. Ошаган рольне бөтен уйнарга тиеш барыбер. Ярый, мин әзерләдем моны үзем, хәзер карап йөреп нитеп әзерләдем. Киемнәр тектердем, сайладым киемнәр, бөтен нәрсә минем әзер булды. Хәзер ярый. Бер заман премьер булды, карадым премьерны. Иртә белән киләм, э, декорация сәхнәдә. Хәзер миңа шалтырата, хәзер ни Марсель абый иеннән шалтырата завтруппыга. Хәзер әйтә, син немесең, шәкәне ишеттеңме? Әйтәм, нәрсә, тавышы бетте бит. Менә шәкәрең ди. Шәүкәт абый шәкәр дип йөртә иде. Тавышы бетте. Син беләсеңме менә ул роль? Беләм, мәйтәм. Шундый шундый киемнәр сайла, тегеләй болай. Мәйтәм, минем киемнәр әзер, Марсель абый. Алайса киен. Мин хәр килеп җитәм. Килеп җитте. Без анда Илдар Хайруллин не уйный иде. Яшь Мусаны. Аның белән инде без хәзер уйнарга тиештек инде сәхнәдә. И хәзер ни? Мин аны башкача эшләдем. Мин аны бөтенләй башкача эшләдем. Чәчне пива белән катырып ябыштырдым. Әйбәтләп кенә тегендә Шәүкәт абый башкача, Шәүкәт абый сузып эшләде ул, сузып, тәмләп, бөтенләй белә. Ләкин мин үз акылым белән уйладым, әйтәм, тукта әле спектакль ахырында болай уйнарга ярамый. Туктады. Бәрі четко, точно ни эшләде? Дип бер сетеп эшләдем мин аны. Четко шунда ябык, ни тагып, әйбәтләп кенә уйнап чыктык. Все, кичкә уйныйсың. Килдем, кичкә уйнадым, Туфан абый, Туфан абый, нишләргә белми инде. Туфан абый рәхмәт әйтте.
Әйе. Менә шулай уйнадым мин ул рольне. Шулай да 82 елда сезгә театрдан китәргә туры килә, ул темага инде кагылып тормыйбыз. Кирәк. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген Сәхнә артында дигән рубрика астында артист Салим Мифтахов белән әңгәмә корабыз. Һәм сез 82 елдан инде 2005 елга хәле эстрадада эшләгәнсез. Эстрадада эшләгән, иә, иә.
Әлфия Абзаловалар белән, башка артистлар белән, Габдулла Рахимкуловлар белән инде әлбәттә ул зур тарих. Шулай да бүгенге эстрадага сез нинди бәя бирәсез һәм нинди киңәш бирер идегез хәзерге эстрадага? Ай, киңәш белән генә хәзер ул эстраданы аякка бастырып булмый хәзер. Элек бит ул болай иде менә, гаҗәп менә. Җырчы чыга, чын-чынлап үз тавышы белән име микрофонга җырлый. үз тавышы белән бернинди фонограмма юк бер нәрсә юк дигәндә бирә иде ул үзенең көчен үзенең барлыгын мелизмнарын бөтенесен бирә иде дигәндә менә бездә мәсәлән мин инде теге безне ведущий дип йөртәләр инде э, алып баручы инде баручы ведущий дигәндә мин юмор әсәрләре сөйли идем инде менә бездә шулай ук дигәндә чыгасың халык белән бергә бер дигәндә Халык анда, ә монда син. Юк, гаҗәеп менә бара иде ул, ничектер җылы бара иде. Менә хәзер Петросянны карыйбыз бит аның элеккениләрен, әйме? Телевизорда карыйбыз. Ничек кабул итә, кабул итә халык. Элекке уйнаган рольләрен, элекке уйнаган юморескларын дигәндә. Менә нәкъ шулай бара иде. Аннан соң мин әзерләдем. Бер үзем әзерләдем мин э, Петросян кебек сәгать ярымлык ни әзерләдем. Спектакль әзерләдем бер үзем. И аның белән дә йөрдем мин, бер үзем йөрдем. Ләкин бик кыен ул бер үзеңә, бик кыен әлбәттә. Анда микрофон юк, нисез. Мин авылларда йөрдем, микрофонсыз, нисез, халык алдына чыгып, э, бик кыен ул әлбәттә. Микрофон булганда җиңел. Анда пышылдап кына сөйләп тә була, тегеләй дә, булай да. Ләкин мин барыбер эшләдем. Халык ярата иде. Сәлим абый, менә микрофон дигәннән, сез бит әле 85-нче, 86-нчы елларда Муса Җәлил исемендәге опера балет театрында да эшләп алгансыз. Әйе, булды.
Хәйдәр Бигичевлар белән эшләгәнсез. Әйе, булды.
Менә дөресме ул Хәйдәр Бигичев микрофонсыз гына җырлаган диде? Дөрес, бик дөрес булды, бик дөрес. Хәзер яңа гына Tesla дигән аппаратура алдылар хәзер инде. Шуны кили белмәделәр инде. Җырчылар җырлый, Фанит итә, нитә, тегесе, бу әллә нәрсә тегендә. Хәзер Хәйдәргә җырларга вакыт килеп җитте. Хәзергә. Хәйдәр тегелә итә, була итә, фанит итә, микрофонны ыргытты бер кырыйга да. Рәхәтләнеп, үз тавышы белән, микрофонсыз нисез, опер театрында бит тегендә җырлап җибәрде. Халык басты. И шуннан соң ничә бер ничә җыр җырладылыймы, халык басып кул чапты. Ә, Сәлим абый, татар юморы ни хәлдә бүген? Бармы ул гомумән? Аны, Татар аны юморы- ничек үстерергә? Татар юморы бүгенгесе көндә юк, бөтенләй юк. Менә мәсәлән хәзерге шул ведущийлар инде хәзер Авторлар юк, мәллә башкаручылар юкмы? авторлар да юк, башкаручылар да юк. Хәзер мәсәлән ведущийлар шул конференцияләр алар уйлыйлар мәсәлән менә тиз тиз генә менә сөйләп тегеләй болай гына менә шулай алай түгел. Ул бит һәр нәрсәнең тәме бар, һәрбер юморның тәме. Безнең татар халкына әйбәтләп кенә чәйнәп бирергә кирәк. Аннан соң гына йота ул безнең татар халкы. Рус халкы мөмкин шулай йотарга мөмкин. Татар халкы түгел. Аңа әйбәтләп кенә, тәмләп кенә сөйләргә кирәк, җиткерергә кирәк. Һәрбер ниләрне, э, милизмнарны җиткерергә кирәк аңа. Бөтенесен, мәсәлән, туктап та калырга кирәк аңа. Урын-урыны белән татар халкы көлә, көлә рәхәтләнеп көләләр имән. Тагын алып китәсең. Ә хәзер юк. Гөр менә бара да бара, бара да бара, бара да бара. Ну алай ярамый бит инде. Менә мин карагач карый алмыйм мин. Хәзерге эстраданы, җырчыларны да, менә ул ведущийларны да мин карый алмыйм дөресен әйтергә кирәк. Карый алмыйм. Менә шул. Берәр анекдот сөйләп аласызмы? Юк.
Анекдотларны гомеремдә сөйләмәдем. һәм сөйләмәячәкбез дә. Ул Шамка сөйләде, гомер буе анекдотлар Урын сөйләде. булсын. Әй, урын җмакта булсын, әйе. Юк, сөйләмәде. Ә шулай да бүген бер эстрада концерты куя алыр идегезме? Һәм ничек эшләр идегез аны? Артистларны җыеп кемнәрне чакырыр идегез? Ни эшләп куймаска, мин мәсәлән, элек эшләгән неем бар, Газинур Фарухшин бар мәсәлән. Аның белән бүген мәсәлән эшләргә була. Гөл, гел миңа әйтә ул, абзый, әйдә әле, эшләп алыйк әле, берәр концерт куйыйк әле, әйдә әле. Мәйтәм, минем хәр үземнең эшем бар бит инде. Менә шулай. Мгм. Була. Ярый. Нишләп җырчылар, мәсәлән, безнең заман җырчылары, алар әле бөтенесе дә теге дөньяга китеп бетмәде. Ә хәзер кемнәр бар шундый яхшылар? Ай, ничек дип әйтергә дә белмим инде, Илья. Үзегез әйтеп карагыз әле, может, итәрмен. Берәрсен шунда искә төшереп. Хәзер кем беркем күз алдына килми менә. Хит бәреп үтер беркем күз алдына килми. Филүс Кахировлар, Ришат Төхвәтуллиннар. Әй-әй-әй, менә алар белән Алар эшләргә бар, була. Эшләргә була. Хөрмәтле тамашачылар, без Әйе. сәхнә артында дигән рубрика астында Сәлим Мифтахов белән әңгәмә корабыз. Сәлим абый, мин сезнең Камал театрында да эшләвегезне аңлыйм, Тинчуринда да, операда да. Сез бит әле 88-2000 елларда Салават күпере журналында эшләгәнсез. Булды андый хәл.
Артист кеше сез язучы да мин дә алайса? Мин минем Дүрт язган пьесам бар. Ләкин ул пьесаларны мин кабат-кабат укыдым да, алар бик югары дәрәҗәгә менә алмаганга күрә, мин аларны тәкъдим итмәдем бер генә театрга да. Тәкъдим итмәдем. Алар өйдә яталар алар шунда. Аның өчен бит Туфан абый булырга кирәк. Мәсәлән, чагыштырып карыйм үземне Туфан Миңнуллин белән тегендәеме? Юк, мәйтәм, аннан да түбән булгач, гафу ит, ярамый. Аннан соң менә бит хәзерге, мәсәлән, драматурглар, дөресен әйтергә кирәк, киләләр театрга. Куегыз инде менә минем әсәрне, куегыз инде тегеләй-болай. Былтыр менә бик күп укыдык без, ниләр, пьесалар укыдык. Бик күп. Юк бит инде алар берсе дә пьеса түгел, Ходаем. Аларны куеп булмый берничек тә. Алар театр законнарын да белмиләр, алар сәхнәне дә белмиләр бөтенләй тегендә. Юк, куеп булмый. Юк, хәзерге менә авторлар юк хәзер. Хәзер мин бердән бер автор һәм менә дигән режиссер нине әйтер идем. Э, Илгиз Зәйниевны әйтер идем. Менә ул ичмасам, менә ул безгә куйды име? Без Менә мин аны Марсилабы итеп күз алдына китереп ниттем, репетиру иткәндә. Әйтәм, Марсилабы репетиру итә. Менә копия инде. Таптаны шул кадәр генә искиткеч әйбәт репетиру итте ул, менә име. И менә дигән спектакль килде дә чыкты. Менә мин аны бик хөрмәт итәм Илгиз Зәйниевны, бик хөрмәт итәм.
Менә бит Туфан абый дидегез. Хәзер бит Тинчурин театрында да Туфан килде. Менә бу да бит символик мәгънәгә ия. Әйе, әйе, бик әйбәт.
Бик әйбәт. Ходай Тәгалә аңа ни биреп, тел ачкычлары биреп, зиһен биреп, инде тегендә ничектер Марсил абыйның кабатласын иде Марсил абыйны, кабатласын иде. Ул кабатлау бердән начар әйбер. Триумфны инде. Ә?
Триумфны. Әй, триумфны кабатласын иде. Мин бердәңә каршы түгел аның кабатлавына тегендә. Булсын иде. Марсил абыйның нәрсәсе бар иде ул менә гаҗәеп дәрәҗәдә ул былай иде мәсәлән так укып чыгабыз берничә мәртәбә дә тегендә аннан соң әйтә иде так текстны кулыгызга алыгыз хәзер мизансцена куям куя мизансцена кабатлыйбыз берничә мәртәбә хәтерегездә калдырыгыз мин моңа бүтән кайтмыйм бетте хәзер иртәгә өченче дүртенче картина алабыз менә шулай итеп куеп чыга беренче пәрдәнең тегендә әйдәгез кабатлап чыгабыз хәзер Ул вакытта инде без сүзләрен дә ятлаган булабыз, чөнки мизансцена бер, үзгәрми мизансцена. Шул мизансценага йөреп үзебез без инде әзер булабыз, дип кабатлап чыгабыз. Аннан соң әйдәгез хәзер икенче пәрдән эшлибез. Менә шулай итеп икенче пәрдән эшли идек. И шуннан соң без 16 репетиционный точкада 16 спектакль эшләп чыга идек. Ул ничек була 16? Мәсәлән, атнасына өч мәртәбә эшләмибез. Өч мәртәбә. Чөнки суббота, воскресенье э, икешәр спектакль уйныйбыз, ә понедельник ял көне. Менә шулай 16 көн, бер айга 16 көн эчендә без эшләп чыга идек. И искиткеч әйбәт спектакльләр була иде. Сәлим абый, ә менә Тинчурин театрына ха нинди спектакльләр куярга кирәк һәм э, тамашачыларга нинди теләкләрегез бар, нинди спектакльләргә безгә килсеннәр монда? Тинчурин театрына кирәк куярга мелодрамалар куярга кирәк. Халык бик ярата мелодрамаларны. Комедияләрне ярата халык. Халык безнең комедиягә мохтаҗ. Мәсәлән, трагедияләрне халык яратмый, чөнки туйган ул тормыштан. Бу телевизор Татар бигрәк тә яратмый.
Татар бигрәк тә яратмый.
Туйган ул. Туйган. Ләкин безнең бар иде менә бу трагедияне чын-чынлап э, теге ефәк баулы булу кошыймы? Менә аны халык ярата иде аны халык. Бу килә, килгән халык карый, мәсәлән, трагедиясендә карый, бөтенесен карый. Ләкин безгә кирәк хәр мелодрамалар кирәк. Димәк, мелодрамалар куярга кирәк.
Әйе, музыкаль комедиялар кирәк безгә. Бик кирәк музыкаль комедиялар. Менә шулай. Ә тамашачыларны нинди спектакльләргә чакырыр идегез театрыбызга әңгәмәбезне йомгаклаганда? Мин хәзер, әгәр мәсәлән, әйтәм икән, менә шуңа шуңа йөрегез дип. Әйтегез әле берничәне бәребез. Ничектер, менә мин үзем Үзегез уйнаганны. Үзем уйнаган, мәсәлән, ни э, мәхәббәт баскычы комедия. Без аны инде 12 ел уйныйбыз. Халык бик ярата, искиткеч спектакль.